Ji bo xilasbûnê divê em ji nû ve biwelidin. Yanî ji nû ve çi dibin? Zayîna ji nû ve yek ji mijarên herî girîng ên mizgînî ye. Di Încîlê de ayetên herî girîng ên li ser vê mijarê di Yuhena Beşa sisiyan de ne. Îsa Mesîh bi Nîkodêmos ve Ferîsiyek rêzdar û serwerê cihuyan ve dipeyivî. Nîkodêmos mecbûr ma ku bi şev were ba Îsa. Nîkodêmos hin pirs hebûn ku wî dixwest ji Îsa bipirse. Îsa lê vegerand û got, Ez rastiyê ji te re dibêjim, Heta ku mirov ji nû ve newelide an çênebe, ew nikare Padîşahiya Xwedê bibîne. Nîkodêmûs got, Mirovê pîr çawa dikare çêbibe? Ma ew dikare cara duwem têkeve zikê diya xwe û çêbe? pirsî. Îsa lê vegerand û got, Ez rastiyê ji te re dibêjim, Heta ku mirov ji avê û ruh çênebe ew nikare bikeve padîşahiya Xwedê. Beden ji bedenê çêbûye. Giyan yanê ruh ji ruh çêbûye. Ne ecêb e ku min ji we re got divê hûn ji nû ve biweledin an jî çêbibin. Ji bo mirov gava yekem a vejînê ev e ku bibîne ku ew sûcdar e, ku ew wenda ye, ku ew hewcayê kerema Xwedê ye û ew hewceyê tobekirinê ye ku xilas bibe. Tobe ji aliyekê din ve ev e ku hûn. Kî dibin bila bibin gunehên xwe qebûl bikin û ji wan vegerin û bi Xwedê re aştiyê bikin. Ger hûn dixwazin bi Xwedê re li hev werin û ji nû ve çê bibin, hûn dikarin wisa dua bikin bi dil û can, Ya Xwedê! Ez gunehkar im. Ez bi hemû gunehên xwe xwe dispêrim te. Ez qebûl dikim ku min li hember te guneh kiriye û cezayê mirinê li xwe heq kiriye û ez tobe dikim. Ez bawer dikim ku Xilaskarê Bilind Îsa Mesîh cezayê ku ez ji bo gunehê xwe heq dikim girt ser xwe. Ji bo min bû qurban û ji mirinê rabû dîsa. Belê ez bawer dikim ku Îsa Mesî ji bo gunehê min bû qurban û sê roj şinde vejiya û mirin mexlûq kir. Bi vî awayî Îsa Mesî ji bo min bû xelaskar û hêviyek pîroz û zindî. Sipas ji bo wê kerema hêja, ji bo bexşandina te û diyariya jiyana nû ya her heyra abadî. Bi navê. Xilaskarê min Îsa Mesî anî. Guhdarê delal hûn kî dibin bila bibin? Ger hûn bi dil û can wisa tobe bikin, dilê xwe ji Mesî re vedikin, dê Xwedê gunehê we bibexçîne, we efû bike, û jiyana her hayî her heyî bide weş. Ez bi navê Xilaskarê Pîroz Îsa Mesî li ber we digerim, dilê xwe ji Mesî re vekin û bêjin ya Mesî kerem ke were dilê min. Amîn. Ya Mesî em rica dikin were û me pîroz bike, aştiya xwe bide me, û bi bereketa xwe me tijî bike. Di şeva dinyayê de şahiya xwe belav bike. Di xemgînî û êşê de em bibin peyamnêrên te. Di têkoşîna cîhanê de em ê aştiya te ragihînin. û dê mîna zarokên bawer aştiya te qebûl bikin. Di nav êşên cîhanê de em ê bibin şahideyê evîna te. Heta ku em bibînin hatina te, em ê bê deng nemînin ya Mesîhê me. Amîn.